Et freet mech datt eng neigste Kéier ageschalt huet hei bei Splatoon 3, dem Story Modus. Jo, mir haten d'lescht Kéier hei Mat den Stempel e bessen ze deen an ech giff soumen gin dann dës Kéier lénks. Den Chat ass bësse méi roueg, ass awer net schlëmm, ass jo bësse méi Action ëmmer Samsdes mëttlerweil, dat verschidde Leit och net ëmmer d'Zäit dofir matzekucken. Maan och direkt next level hei, dat ass nämlech en elend Nalleck, ech muss Ugrëffer auswäichen an d'Zil erreechen, de Misère an all Ecker, da kucken ech mol wat dat do soll sin, mee ech hu sou Gefil dat do gëtt en elend fir mech fir dat do

An kann ech den ugräifen dann? Dach kann der och man ok da wee ech net wat ech soll hei eppel ausweichen oder sou dat war da schon mol eng Passage an déi si bësse méi spammeg ënnerwee also déi hunn dann méi kënne méi Faarf direkt raus ginn muss awer och soen se hunn och dann eng gewësse Paus ëmmer sou da kann ech lo hei eng Kéier sou erop muss ech eben oppassen do stinn se iwwerall. Das da schon interessant déi Joer ze gesinn. Äh, kënnen op méiglech sinn, mee och wann mir hei keen Highground hätten, schloen wir se net allze schlecht. So e bëssen Ofwand an dann zack zack drop. Sinn ëmmer sou gewëssene Rhythmus, dee mer am Fong misste kennen. Voilà, do war ech e bëssen ze greedy, mee et ass awer duergaangen. Also e gewëssene Rhythmus, dee si drop hunn mam Schéissen, dee mer scho vu Splatoon 2 kennen. Dat heescht och hei elo leider näischt Neies am neien Deel, dee mer grad spillen. An dat war et da fäerdeg ganz. An da gi mer virun. Also mir hunn der bëssen do e Level mat hinnen. Deen och en Numm, ech hunn Numm leider net méi an Erënnerung. Ech nennen, nennen se mol einfach Spam Cap. Da kann ech hei bëssen, äh, was dat do lo? Eng Titt Zucker kéint ech benotzen. Tri Tritt Zucker heescht se, pardon. Mir notzen awer keng Tritt Zucker, mir ginn einfach bei de Wee lo. Kann ich dat do machen, ja. Da schéisst hien och nach op Hitte seng eegene Mate. Na gutt, mir machen einfach dat do, Mister Goofy carried eis. Hoffentlech emol. Da spammt do rondrëm, gëtt Nummer 1 an da kann ech vun heiten ofschéissen. Okay. Dat gefält mer. Also esou kann en och d'Level da viru spillen. A elo kënnt en och. Elo gi se toxesch. Elo komme se eraus hei. A elo muss ech oppassen, net drop ze ginn. Dat war emol déi éischt Phas schonn. Hunn se gutt op mech gelauert. An da komme se guer hei eraus aus hire Lächer, déi Fatzerten, déi Spamkättchen nennen se mol einfach. Da kann ech och gutt maachen, een op déi aner Säit schéissen an esou dann d'Zäit notzen, fir heen unzegräifen. Dat muss do mol Iwwerleeën, just op elo sou geduecht mam Spillen, mee mir hunn et op jiddwer Fall mol gutt probéiert. Jiddwerfalls war dat do elo erëm eng schweesseg Passage, zemools ënnen, wou dat alles ugaangen ass, fir do einfach eng gewësse Rou och ze behalen. Voilà, da mussen ech esou mol de Wee maachen. Do kréie mer elo e Schutzschild. War do ënne elo näischt? Nee, ech mengen net. Dann hu mer nächsten Checkpoint a sprangen da schonn bal Richtung Zil. Tatsaach, do hat en och schonns Heal. Ok. Dat heescht hei gëtt da lo warscheinlech bëssen Action. Ah elo kommen déi, elo gëtt et spaasseg. An dee gëtt einfach net eens mam Mister Goofy wéi et ausgesäit. War et dat elo scho wierklech? Jo et schéngt et also scho bëssen Wat d'Schwieregkeet ugeet, bëssen enttäuschend. Hu mer einfach d'Ziler ja gepackt. Ugrëffer, déi hunn ech elo net all ze schwiereg fonnt. Si sinn natierlech e bësse méi tricky, wat dat elo ugeet, mee war definitiv machbar an net all ze schwéier.

Mer schalten hei mol déi do Passage nach fräi. An dann fënnt en eppes. Falls jo, gi mer erof. Jo, huet en eppes fonnt. Deen ass eng Aarm. Muss ech ëmmer esou genau kucken, wat en am Endeffekt do wëll hunn. Voilà, an d'Schoul huet en elo nach mat. Da geet et awer esou, Mer kucken emol, ob mer hei eropzekommen oder ob mer do nach e Level. Nö, hu mer am Fong net.

Besoldungsgrupp 33, Carl Kuttelfeeg, ass e bësse sou eng Erënnerungsurkunde, e bëssen do Gimmick wat dat ugeet, un déi gutt al Zäiten, d'Aquamarine. Ganz knackeg Séi eng Kéier gekuckt. Hei hunn mer och rëm e Gimmick fonnt. Huele mer emol mat. An da gi mer eng Kéier hei e bësse riwwer an da ginn ech eis ëmmer emol nach e Level vläicht. Vläicht hei ënnen eppes, wou mer eppes fanne géifen. Kënne mer och sou afierwen. An dann, jo, maache mer mol Deen heite géif ech soen, Level Nummer zwee fir haut um Méinden, dat wier dann Octodiscothek. Also mir hätten eppes Party eis um Méinde gemaach. Normalerweis misst dat heescht da Weekends. Octodiscos an Zilerreechung. Wat sinn Octodiscos? Weess ech scho mol net méi. Wësst Dir et nach? Oder sinn dat elo awer neier? Kéinte neier sinn, gesi mer elo direkt. Sou. Mir huelen direkt déi Waff, déi mer sollen huelen, an da kucke mer eis potentiell nei Géigner un. Kucke mer mol. Okay, déi sinn nei. Déi hu mer nach net kannt. Dann kucke mer mol wat déi lo vun eis verlaangen. Dat heescht dee kucke mer mol einfach no just. Aha. Aha, okay ech ginn zréck, dass gutt scho gesinn. Scho genuch gesinn. Heen huet eng Barrière, dat heescht kann en dat opschéissen, da gëtt se da méi kleng. Dat ass jo mol cool. Kann ich aber do ran an d'Barrière? Ja, ich kann ran an da kann ich so ofschéissen. Okay. Dat ass nei Gimmick. Dee gefällt mir grad richteg. Also, wieso ist Diskusseechen? Oder hun ech d'Numm falsch gelies? Wees et grad net. Kucken wir mal einfach virun ze kommen. Mal hei eng Kéier bis deriwwer. Déi do na méi wäit. Nö, a der Enn ass hien och gewiescht. Ok. Jo, lo kënnt hien erëm. Den Shop Octostar huet och en Numm. Loosse mir emol eng Kéier laanscht kommen. Also ech mierke se lues awer sécher fir de leschte Sekte. D'Géignere kréien hir Gesiicht. Soen ech éierlech, dat Gesiicht gefällt mer aktuell. Dat do ass da sou en Disco-typesche verkierpte Riff, wahrscheinlech mat well elo wierklech just een am ganze Laf, dat ass wierklech e bësse schued. Hoffentlech éierlech gesot bësse méi Action. Voilà, elo si si blöd, wahrscheinlech am Sënn vu si ginn dann eraus wann et fäerdeg ass an da kann ech sou erofgoen an en einfach kréien. Ass natierlech, huet och huet seng Nodeeler, mee wann d'Nema-Welt och an senger Bull dran ass, a senger Schutzweste, Schutzzon, Kann dat richteg toxesch ginn? Voilà, du mach schon den nächsten. An hat lo so Schutz den ganze Leute. Da geht hin do raus, weil mit clever ass. Wann den an der dran ass, dat gëtt geekleg, da kann ich net doofschéissen. Also. So, also kann ich schei am Rof an huet ke Kolleg fir ze schützen an also bist du so Supporter. Géigner. Deen oder wann deen e Sniper ënnert sech huet, gëtt dat wierklech eekleg, soen ech ganz éierlech. Dat wëll ech och net erliewen, mee ech wäert de ganz, dat kréie mer nach ze erliewen. Äh, guck mal, leeft awer, jo, okay. Ähm, dat roude Punkt do gesinn, dat hat dort alles. Wat, mir si grad bësse begeeschtert vun deenen Octo Discos, was eso eech wollt, den ech se lo erëm nei benannt. Oder können wir eisech op die Dingens da erop kommen? An bis erop. Na gut, schei können wir das da hinkriegen. Jawohl, das kriegen wir hin. An den letzten Checkpoint. Okay, das ist kein interessant, weil Platz geht immer manner. Was das hier geht. Kann ich... Machen wir einfach der Titan. Ups, do war Voilà, de Monet hätt e solle Bart krangen. Also, et gëtt elo eng Kéier e bëssi Deeg, emol ze konzentréieren. Hie huet elo gemerkt, ech muss do mussen erëm riicht Bild setzen, fir mech emol zeriet eenerzesetzen. Dat hei sinn ëmmer esou Passagen, déi soen ech éierlech, kënnen eeklech ginn, wéi ëmmer wat fir e Géigner op dech duerkënnt. Sou, dee Passage hat mer elo mol gepackt. Kuck mer eng Kéier d'Geschicht un, a elo kënnt déi Situatioun, dat e wierklech staarke Géigner. Huet. Gutt, da musse mer elo leider derduerch. Kréien eng Kéier Schutzvest. Déi huele mer roueg mat. Kucke mol, ob dat do eppes hëlleft. Ok, vun do uewe kréie mer en. Mee da musse mer schonn hei eis Schutz sichen. Da gi mer dee mol fir d'éischt likidéieren. Also vun uewen is ugereckt war déi däis gesäit. Dat ass gutt ze wëssen. Da muss der emol bis ënnen hikommen ne. Du kéints dann awer mat enger Tizurka, mee mir maachen dat elo emol ganz aneschters. Mir ginn carrément do eran a ginn do ënnerféiert. Also do ass wierklech seng Schwaachstell.

Dat mech freet. Dat wierklech cool. Also ech gucken eng Kapp Dauer. Ähm, giff awer lo so mir mer bëssen äh, haut noch äh, Forschungen da sou ze soen. Äh, bësse Saachen noch fräispillen. Kucke wat de lo fonnt huet. Huet lo näischt dackt fonnt. Hei hätten wir auch können ausstellen, der Kollege. Und dann, äh, voilà, wollte ich die neue Saison beschwätzen. Also, das ist wirklich der neue System. Pro Saison kommen zwei Map Maps raus. Also, ein bisschen, ähm, ja. Ein bisschen interessant. Im Sinne von Splatoon lief dann aber noch ein paar Monate. Ich merke nicht leider Gottes auch am TL-Chat, dass Kaiser just noch der Melvin spielt. Äh, Karo Cheryl gesinn ech och guer net méi. Oh, ass ganz seelen och. Wahrscheinlech ëmmer wann de Melvin se eng Kéier uschreift, jo lech op se dat hunn. Mee bon, kucke mer mol einfach lo déi lescht Saison déi mer lo haten. Mir haten zwee Splatfester. Äh, hate mer gehat een ähm, den, den Déngens wat ech scho virdrun hat, den äh, Bär GmbH. Nenne mer se mol einfach déi Invasioun. der Saachen unzeginn. D'Mikro an hunn ech nëmme empfonnt, och do hat ech mer e bësse méi erwaart, mee do hu se e bëssen, do fäerten se anscheinend. Ech gi mol just nach deen Zipps hei sichen, voilà. Ech finn d'Deko e bëssen asiatesch ugehaucht dat Ganzt, an op jidderfalls wéi se dat do sech nach soll virun entwéckele weess ech net. Ech weess just an ech hoffe just, datt déi Disconnects-Geschicht iergendswann eng Kéier e bësse manner gëtt, mee bon. Kucken eng Kéier elo hei nach opzekommen, ob mer nach Saach kënnen eventuell fräi spillen oder fräi och schalten. An da kucken ech op d'Auer. Maache mer nach zwou, dräi Minutten esou, wou hie elo erëm hileeft. Hie leeft mir no, ech hu keng Awer Fritten. Wou, voilà. Wou, wisou dréins du dech denn hin an hier? Esou. Gutt, do hues de awer och e bësse elo gebackt. Mir kënnen nächst Kéier vill auswielen. An et gëtt nach spaasseg fir iech den Wee hei ze fannen. An mir hunn awer keen Endboss hei, dat ass och schonn interessant. A wann ech de Levele kucken, mä mir kéinte lo mol effektiv hei eng Kéier erëm fräischalten. Maache mer och elo. Dat heescht, mir notzen d'Zäit, mir boosten eis. Dat heescht, aktivéieren, 5 Fun. Ups, da geet dat elo esou. Controller scho e bëssen um Buggien. Dat heescht, hei ass elo och schon erweidert. Dat do kann ech och maachen. D'Curling-Bomme ginn nach viru. Plus an dann de Schluss gëtt wahrscheinlech zimlech knapp. Do wäert ech elo schon 5 erem brauch hei dat klénge Nöttli, mee de Rescht hei schéngen ech awer kënnen virun auszebauen. Dat kann eis eben fir de Story Modus awer nach ziemlech zegutt kommen. Mat der Dolenke gemeet, wa mer heiansdo sou paar ze gutt bëssen méi Zäit ass. Mee déi Diskotheken, ech si grad begeeschtert vun hinnen, ech freeë mech op déi nächst Level. Mee elo si mer hei dann definitiv blockéiert, well mer brauchen hei schonn 3 Anchovian an ech mengen net dat mer déi nach hei fannen. Dobäi mer brauchen am ganzen. Sechs Stéck. Gëtt méi interessant. Wou solle mer déi dann all hierkréien? Eng Kéier d'Archiven hei kucken. Alterna Lok. Lok Nummer 5 steet schonn e bëssen. Voilà, muss ech déi mol uklicken, ne? Da kënnt der do schonn eng Kéier duerchscrollen. Do muss nach vill fräigeschalt ginn. Maache mer méi spéit eng Kéier. Da leeft d'Analyse nach. Op jiddefalls war et dat fir haut. E bësse méi kuerze Part, mee dofir och eng gewësse Qualitéit. An soen iech erëm Merci fir d'Nokucken an nächste Méinde geet dann hei virun am war keen Elend, war kee Miser, deen huet missen nokucken. Deen hat et bëssen enttäuscht, mee awer elo déi Disco-Männercher net bruecht. Allez, maacht gutt, eng schéi Woch gewënscht, bis nächst Kéier an ciao ciao.